Ýanym pulsuz geldim däl welin, aýalym oba gitdi, geldi, Men saňa puluny berýän, bärden zat alyp gitseň bolarmy? Hä, şeýlemi?
Hawa, aýalyň geldi, berýän. Hä, aýalyň berse ber. Waý, aýalyň jora-ma. Berersiň-ä ony. Gaýraty-da Allagum, şu erkek-eşikleň hemmesi bar-da, gerek zadyňy al. Onnoň aýalyň gelse, hasaplaşarsyň-a. Hawa, hawa.
Ine, aýalymyň jorasy. Aldym şu zatlary, aldym.
Gaty ýüzüň bek ekeni-dä. Şunça zady ýazga aldyňmy? Hawa, aýalym gelse berjek diýdim-ä. Sen meni tanaýaň-a, aýalym bilen tirkeşip ýörsüň-ä. Wah aýalyň jorasy men ýöne aýalyň haçan gelýä. Aýalym neme öýlerine aslynda gidena meňle aýrylyşyp gitdi. Pikirini jemläp yzyna gelse berermi.
Jigim salam. Salam aleýkum.
Gowmy ştaý işleýäňmi sen?
Hawa hawa. Düýn ştaýda toý boldumy? Hawa düýn toý boldy.
Şu badym toýda. Gowja seret.
Bady? O Hajy bile hemrada aýdym aýtdy. Hawa.
Jester, Jester, gan näme uj dogry geldim dämi? Hawa Jester, han şunmy şol? Hawa.
Soňam işdeşleri gowy iýip-içdikde tansa çykdym. Hawa. Gördüň-ä? Soň näme etdim? Kim bu ýandaky pullarymy seçdim. Ýadyňa düşýärmi? Hawa, seçdi.
Seçdim, dogry. Seçdi.
Ana, gördüň-dä, sen bolsa aýlygyňy ýitirensiň, ýitirensiň diýip. Ýitiremok-ow. Bir aýlap işlän aýlygymy ýitiräýmen-ow. Seçdim. Ynandyň dämi? Näme tapawudy bar? Ýör, ýör, ýör, görme, kesdim men, ýitirmen aýlygymy, ýör. Adamyňyzyň gowulaşmagy üçin oň kellesine dynçlyk gerek. Mä, ine siz şu rahatlandyryjy dermanlar içiň.
Düşündim. Aýtsana-la, lukman, adamyň bu rahatlandyryjy dermanlary näçe wagt içmelikä? Adamyňyz näçe içmeli? Aýtdyň adamyňyzyň kellesine dynçlyk gerek diýip. Salowmaleýkim. Salam. Gowy medeleň.
Tüweleme, kanselýaryna aýlandyň. Hawa, çagamyz bar-a, höweslendiräýýäs-de, bilimini artdyrjak bolup, la edip. Oňarýaňyz ençe.
Çagaň bilimine seredip durmaly. Esasy zadam, ony höweslendirmeli. Ine, kakam meni nädip höweslendirip okatýardy. Ha. Men bäşlik alyp gelýän-ä. Hawa. Bäşlik alyp gelýän bolup kakam maňa on manat berýärdi. Hawa. A dörtli alyp gelsem, bäş manat berýärdi. Gowusy. Gowy.
Üçli alyp gelsem, Ha. a, dört manat berýärdi.
Bah. Ikili alyp gelsem, men kakama bäş manat berýärdim. Näçe manat üýşürdiň soň? Bergä düşme.
Berlemez bir zat.
Bismillah. Şular sen zaka aýtdyňmy? Hawa.
Menem iýäýin-ä.
Ýokary özüň aýt-da iýiber. Menem iýäýin.

Salowmaleýkim. Salam.
Kyn görmeseň iki şom pul şaşyk beräýiň. E sen ýürege düşdüň-ä, günde çörek sorap gelýärdiň, bu gün-ä şaşyk sorap durdyň. Bu gün meň doglan günüm-ä. Aýgül! Näme?
Şu gün men saňa söýgimi subut etjek.
Söýgiň sud etjegin çyn bolsa ýör bekewligi. Göreýin-le söýgiň sud edişini. Ýör misilim ol.
Aýgül men söýgime ynanaý men çynym bile söýýän seni. Bolýa söýgiňe ynanjak. Alýan zatlary töleýän bilen. Pulum ýok. Eýwa hany sen söýgiňi sud etjekdiň maňa. Meň söýgim jübimiň içinde däl ýüregimiň içinde.

Birinjiden-ä biziň sözümizi alyşanok. Bu gürleýänok. Ikinjiden biz iýsek bişirensoň ýa-da toýdan soň bişirip başlaýar. Sen gowusy bar-a jigim, bir näme ak çeleňiz bar, näme kömekligiňiz bar, näme ýeňillikligiňiz bar, şo zatlary aýdyp ber-e. Biziň Täze ýyl mynasybetli täze kolleksiýamyzda, köýneklerimizde kyrk göterim skidka bar. Ana şony geýjek.
A neme geýýär. Daşy Mundan başga-da birje aksiýamyz bar. Siz şundan birjigini alýaňyz, şu görýän gymmat bahaly sowgatlaryň birine mynasyp bolýaňyz. Alan nesibäňiz barlaň. Otursaňa sende maňlaý ýok. O, daýza! He-he, baý bereki lan daýzanyň daýzasy.
Dogan. A?
Nebsim agyrtdy-da gürlänok ekeni. A. Jigimjan gürleýä, özem kän gürleýä. Şonuň üçin gürlemezlik şerti bilen alyp otyryn. Demiň çykmasyn, ýöre.
Şumy indi getiren zadyň? Men öýde bar işler edeýin, çagalara seredýin, posuda ýuwaýyn, getirýän zadyň şumy indi seň?
Şu täze ýyl bir Aýaz babyň arzyny diňlemezlik araý. Salam, men seň Aýaz daýyň.

Ana ýerine çalşyldy. Sowulaý Allaýy.
Äý, men işe barýan öýleri tertipleşdirip goý, eliňem açyk bolsun. Gowja süpürip bolanokmy şulary? Bor derrew çaý düzgün etsene. Öý, näme meň eşigimi ütük etmediň? Bor çarçak serýän bolsaň serde ütügimi etsene. Onam özüm etjek bolsam sen näme gerek öýde?
Siz ýene ýekeje gezek meni diňläp bilmersiňizmi?
Näm boldy? Indi näm boldy? Aýaz daýy, haýyş edýän, bar şertimi gaýdyp alma Aýaz baba. Gaýrat et, men-ä erkek et, aýalymam aýal et. Ýaman kyn eken o aýallaryň işi, döwüň aýallarymyz-a, şolary başladyk, täze etmeli gaýrat, birimiz çalşyp oly. Indi giç.
Menem başarmaýan-a. Näme üçin giç?
Sizde hem üýtgeşme bar. Siz täzelige garaşýaňyz.
Ow, näme aýtýarsyň ow, puslan moçko? Hiç zat degişli däl mogsan ow. Aa, başlygyň ogly.

Iç, zyňkyllap otursana. Men nähili oglan? Gowy oglan.
Ho, indi tanap olarsyň. Gowy oglan gerek men. Gowy oglan.
Aý, aý, aý! Näme boldy? Näme etdiň molla? Näme molla?
Näme mollaý? Näme, sen nähili oglan ekeniň? Saňa bolandyr. Indi-ä bilersiňiz meň nähili oglandygymy, kime degmeli. Aý!

Öw. Ha?
Bärde bir kiren, är aýal urşup otyr, gyzyl gyrnama bolup otyr, sen arkyn otyrsyn gaý bärde. Hä sen olary isat diýmeli, nämi?
Ol Men näme edeýin olara? Olar men sizem gülýär, urşup durlar.